Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Санитар экологик икеайлык. Тукталыш павильоннарын, бордюрларны һәм юл киртәләрен юалар. Машина көпчәген алыштырырга иртә түгелме? Эксперт киңәше. Зур суммага алданган. Түбән Кама пенсионеры мошенникларга бер миллион сум акча пешергән. Яңа схема уйлап тапканнар, электр самокатын арендага алучыларга игътибарлы булу сорала. Түбән Камада санитар-экологик экойлык кысаларында тукталыш павильоннарын, бордюрларны һәм юл киртәләрен юалар. Әлеге эш коммуналь хезмәтләр тарафыннан башкарыла. Моннан тыш идарәче компанияләр ишек алларын, подъездларны һәм балалар мәйданчыкларын тәртипкә китерәләр. Шәһәр хезмәтләре карамагында Парклар, пляжлар һәм юл буе зоналары, гараж кооперативларына һәм бакча ширкәтләренә аерым игътибар бирелә, анда рөхсәтсез барлыкка килгән чүплекләр юк ителергә тиеш. Көчле су агымы башта пыяла, аннары эскәмиядәге тузанны юып төшерә. Тукталышларның бар ямен бозып торган белдерү кәгазьләре белән эш катлаулырак, өслеккә зыян килмәсен өчен миллиметрлап кырырга кирәк. Бригада көненә шулай җиде-ун тукталышны ялт иттерә. Барлыгы ике йөзләп тукталыш павильонын юасы бар. Моннан тыш коммуналчылар юл буендагы бордюрларны да чистарталар. Монда махсус техника ярдәмгә килә, эш комплекслы алып барыла. Бу, чисталык һәм машина йөртүчеләр иминлеге өчен дә кирәк. Күпер киртәләре кыш буе шактый тузанланган. Автомобильчеләр аларны төнлә күрмәскә дә мөмкин. Түбән Камада санитар-экологик ике айлык, 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр урамнарын җыештыруда торак-коммуналь хуҗалыгы предприятие эшчеләреннән тыш, мәктәп укучылары, студентлар, оешма хезмәткәрләре дә катнаша. Иртә түгелме, Түбән Камалар кышкы көпчәкне җәйгесенә алыштыра башладылар. Дөрес, автосервисларда әлеге чиратлар юк, иң күп мөрәҗәгатьләр ялларда көтелә, дип фаразлый белгечләр. Синоптиклар алдагы көннәрдә тугыз градуска кадәр җылыта дип вәгъдә итә. Экспертлар фикеренчә, һава температурасы көндез җиде-ун градуска кадәр күтәрелеп, төнлә дә плюс тамгасында сакланса, көпчәкне алыштырырга мөмкин. Шулай ук дискларны баланслауны һәм Шиналардагы басымны тикшерү мөһим. Дүртенче апрельдә Татарстанда көчле томан, җил һәм яңгыр көтелә, дип хәбәр итә Татарстан Республикасының Гидрометеоүзәге. Машина йөртүчеләргә игътибарлы булу сорала. Дәвам итәбез. Түбән Кама пенсионеры мошенникларга 1 миллион сум акча күчергән. 67 яшьлек түбән камалыга мессенджер аша билгесез кешедән хәбәр килгән. Ул социаль челтәрдәге игълан турында кызыксынган. Гәрчә зыян күрүче мондый мәгълүмат урнаштырмаса да. Озакламый хатын-кызга тагын бер кеше язган, янәсе, аның аккаунтын ватканнар һәм зыян күрүчегә үзе тәкъдим иткән сылтамага күчәргә күндергән. Соңыннан пенсионер белән үзен Росфинанс-мониторинг белгече дип таныштырган ялган хезмәткәр элемтәгә чыккан. Ул чит илдән кемдер аның акчасын ышаныч кәгазе рәсмиләштергән һәм барлык чаралар шунда китәргә мөмкин дип хәбәр иткән. Куркуга төшкән пенсионер онлайн гариза рәсмиләштереп бер миллион сум күләмендә акчаны банкомат аша алган да мошенниклар әйткән телефон номерларына күчергән.

Кара мәкерләр арендачан куар-кодлар ясый башлаганнар. Алдау ысулы гадим, чын наклейка өстенә үзләренекен ябыштыралар. Кодны сканерлаганда зыян күрүче ялган сайтка эләгә һәм карта мәгълүматларын яки аккаунттан парольне шунда кертә. Акча исә мошенникларга китә. Белгечләр наклейканың тышкы кыяфәтенә игътибар итәргә киңәш итәләр. Әгәр код шикле күренсә, кыек яки искесе өстенә ябыштырылган икән,

Үзәк мәчеттә Намаз, бәхет ачкычы дигән проект башланып китте. Бу инде унберенче сезон. Тәҗрибәле мөгаллимнәр биш дәрес эчендә ислам диненең асылына төшенергә өйрәтәчәк. Намаз ничек укыла, нинди догалар һәм сүрәләр өйрәнергә, тәһарәт алу тәртибе. Тәҗрибәле остазлар әнә шул хакта сөйләячәк. Дәресләр татар һәм рус телләрендә алып барыла. Намаз, бәхет ачкычы проекты биш көнлек. Укулар һәр шимбә көн үткәреләчәк. Әгәр сез билгеле бер сәбәпләр аркасында беренче дәрескә килә алмасагыз, икенче атнада да төркемгә кушылырга була. Әйтергә кирәк, укулар иртәнге тугыздан көндезге уникегә кадәр дәвам итә. Өч көнлек матәм, язгы кыр эшләре башлана, халык белән очрашулар. Әлеге һәм башка яңалыклар турында Туган як газетасында укый аласыз. Бүген Татар басмасының Яңа саны дөнья күрде. Икенче атнадан ташламалы бәядән язылу башлана. Вакытлы матбугатны агымдагы елның икенче яртысында укырга теләсәгез, шәһәрдә һәм райондагы элемтә бүлекләренә мөрәҗәгать итегез, я редакциянең үзенә килегез, безнең адрес, Химиклар проспектындагы 64 А йорты.